Җиде тулып 10 минут безнең Хәерби авылында. Без бүген Лаеш районына кайтып җиттек. Мин авылда калам тапшыруның чираттагы чыгарылышы. Һәм безнең кунаклар бүгенге тапшыруның, бүгенге чыгарылышның төп геройлары. Даша ярам инде булар түгел. Буларның җитәкчеләре хәл сөйләшәбез аның белән, үзе белән киттек иде.

Тыңлыйлармы менә ир-атлар? Әйткән сүзен куркып торалармы? Куркып торалар. Э, Хуҗа әйтмешли, миннән дә үздердем дип әйткән сүзләре гел э, әйтеп тора ул шулай. Куркып торалар, Аллага шөкер, тыңлыйлар да, эшлиләр дә. У меня э, бездә монда уже җыелган команда, бөтенесе Яшьләр. Үз эшен эшлиләр, беләләр. Без яшьләрне җыеп барабыз теге команданы. Чөнки мин тоже яшь и без яшьләрне тартабыз инде шул ну хуҗалыкка инде. Ә яшьләрне менә мин монда бер ике кеше яшәп алган инде, миңа монда бозау алсаң да, бөтен яктан ярдәм итеп торалар, акчасын да яхшы түлиләр диләр. Бу дөрестер инде, име? Ялганламагандыр. Дөрес, дөрес, дөрес. Счет зарплатага без бирәбез бозаулар, булышабыз. Кармалар биреп торабыз. Фуражларын инде, сенажларын, печәннәрен алып китәләр. Буш, буш арба кайткан юк. Без менә хәзер Хәербия авылы буенча барабыз. Рузалия Рәшитовна бу авылда яшәмеш, ә бит кайсы авылда әле син? Кайыпта.
Ага. Ә син бит гомумән Татарстаннан түгел, әйме? Үзең турында да сөйләп кит әле. Мин 2010 елда монда күчтем. Чөнки мине абыем монда ий салды. Без дә шунда ий салып
күченергә мәҗбүр булдык Үзбәкстан ягыннан шулай. Әйе, Үзбәкстан яныннан килдем мин. Шул вакытта документлар белән бик проблема иде. Безне бер кая алмыйча, бер кая алмадылар эшкә. Эш кирәк, акча кирәк. Балалар уже ике балам бар иде. Ике малай. Аларны үстерергә, ашатырга кирәк. Миңа мине күрше әбием шул фермага китереп, әйдә, ди, доярка кирәк, доярка булып керәсен, акча әйбәт түлиләр дип, шул фермага китерде Радик Кадырович безне эшкә алып. Мине дә, кайнананымны да шунда эшкә алды да, без шулай эшләп киттек, Аллага шөкер, рәхмәт бик зур. Аңа да. Болар монда нәрсә эшлиләр? Беренче тапкыр күрәм мондый әйберне. Монда бүгенге көндә сортировка бара бәрәңгене. Чөнки безне комбайн гына ала бәрәңгене, без кул белән алмыйбыз. Комбайн алгач, бөтенесе керә инде. Без аны складируем складларга, чакырабыз. Бу мари халык эшли бүген. Унике кеше алар. Бу сортировочный лента әйтәләр. Болар, значит, йөрек, ну, Ирекләре аерым, семенной аерым, потом семенойны тагын сортировать итәбез, киселгәннәрен, чергәннәрнен убираем, чтоб бәрәңге бозылмасын өчен. Без менә монда фермада, бу фермада сыерлар бар име, атлар бар менә уң якта минем күз салсагыз. Һәм менә шушы ферманың җитәкчесе теге усал, кырыс ниндидер бер авыл мужигы түгел, Ә яшь кенә, чибәр генә, нәзек кенә, матур гына бер кыз. Дөресен генә әйткәндә, менә аннан имә монда куркып торалар. Аның күз карашыннан куркып торалар. Триггер, дөресен генә әйткәндә, балачактан, чөнки хатırlыйсызмы, элек авыл урамнарында теге күрше абыйларың монда ар яктагы абыйларым атта йөрсәләр, менә бала чагалар йөгереп чыгып, арбага төялешеп, шуның белән авыл урый идек без. Пока. Үзе җиңмәгә утырды име? Ә менә без монда йөреп килдек, әйме ферманың территориясендә карап, монда сез игенчелек белән дә шөгыльләнәсез, шулай бит терлекчелек белән дә. Сезнең монда тракторлар, комбайннар бар, барысы да монда бар и һәм эшли. Да, и все, и бөтенесе бар, Аллаһуга шөкер. Без бер нәрсә сатып алган юк, үзебез производим.

защищены. Ага. Менә бу э, зданиеләрдә безнең сыерлар һәм ул сыерлардан сөт аласыз, соя бит сөт аласыз. Ул сөт сөт менә бүгенге көндә нинди күләмдә җитештерелә?
Бүген э, без без 400 э, баштан 6,5 тонна салабыз алашка. Һәм аны кай җибәрәсез?
Ничек Бездә инде завод алып китә, без только производительләр булабыз инде. Завод алып китә. Сатасыз шунда. Сатабыз оптом, әйе.
Бүтәнесен алып китә завод. Мул завод. Һәм менә шундай э, үтәрә кирәк, менә була безнең шундый хәлләр, э, теге шофер чыга алмый, я авырып китә, я нәрсә. Розалия Рашидовна үзе комбайнга да утыра, үзе тракторга да утыра, кирәк булса сыерын да савышлай бит. Әйе, әйе. Аха, ышанмасагыз, менә үзегез карагыз. Ха, Розалия Рашидовна тракторда йөреп күрсәтә. Кабатламагыз яме, бу бик куркыныч трюк.
Менә шулай, күрәсезме?
Шаккаткыч, нечкә генә үзе, имеш, чибәр үзе. Бөтен яктан да булган хатын. Сез монда кем булып эшлисез? А? Кем булып эшлисез? Тракторист.
Нишлисез сез тракторга утырып? Су ташыйм.
Кайда? Сыерларга, малларга. Кайдан? А?
Кайдан ташыйсыз суны? Гараждан. Зарплатларыгыз әйбәтме? Нормально.
Ризаләр өчен Гөлшә Елмаев кына йөрим ул, әллә без булганга гына елмаеп торамы? Көн саен.
Шуны әйтеп үтәргә кирәк, менә син гомумән ферма эше белән бәйле кеше булмагансың. Шулай итеп, Юк, бәләкәй мин- чакта да андый мөхиттә үскән кеше түгел. Юк. Син монда килгәч кенә шушы эшнең бөтен тәмен аңладың. Мин э, монда килгәч, исәнмесез дигән сүзне генә белә идем. Мгм. Татарча сөйләшергә дә белми идем, только урысча, б- б- чөнки мин анда урыс школны бетереп, урыс техникумны бетереп, мин татарчаны аңламый идем дә. Мин э, алар татарча сөйләгәндә мин әйтәм, Мине сөяләр дип, шулай дип уйлый идем. Э, хәзер инде Аллаһка шөкер шул шул авылда эшләп, торып, татарчаны да өйрәнеп, шушы ишемне бик жаратам, хайванымны, һәрбер сыерымны бөтенесен таныйм, беләм кайсы-кайсы группалардан, әрлим. э, друг э, группалардан группаларга күчәләр, сразу да яркына әрлим. Ничек сине җитәкче итеп куярга булдылар? Мин менә дояркадан башлап, э, бүтән э, стадияләрне уттым монда. Мин не только доярка булып, лаборант куйдылар. Лаборантдан соң мин помощник ветеринара булдым. Э, потом этап булды, мин осеменять иттем монда. Монда бу хуҗалыкка осеменение керттем. Күп әйберләр керттек без монда. Мин килгәч робот куйдык э, бозауларга. Анда бездә хәзер бозаучы, караучы юк, анда робот тора. Э, И шулай шулай үстем инде. Хуҗа инде миңа 2018 е- елда әйтте, әйдәк ди, шулай ди, ну, главный булып калырсың дип әйтте дә, мин әйттем аңа, я еще не готова. Мин еще Ну, слабрак әйттем мин, булдыра алмыйм дип әйттем хуҗага. И уже 3 ел, Аллага шөкер. Булдырам дип. Әйе, 3 ел эчендә. Ну, шулай булды инде, безнең заведующий китте, авырып китте дә инде, миңа үземә генә генә калды шул эш. И шулай пришлось алырга. Менә карап торамыймы, фермада да, монда да яшь егетләр, кызлар эшли. Бу яшьләр әлеге авылныкымы, беракан килеп эшлиләрме алар? Бу яшьләр безнең авылныкылар булалар. Алар бик әз калды. Бер 17 кеше шул авылныкылар инде бездә эшлиләр. Без аларны поддержка да ясадылар аларны. Подъемный дигән сүзләр бар. Укып, укып бетергән монда андый специалистлар да бар. Субсидия ала торган, алган малайлар да бар монда, ис алып чыкканлар. Шул субсидия буенча совхозда эшләп. Ә менә авылыгызда мәктәп, э, балалар бакчасы кебек әйберләр бармы, эшлиме? Теге яшьләр өчен менә монда яшәү шартлары тудырылганмы? Әйе, монда школа да бар. Школда бүген э, бездә 249 бала укый. Э, бакчада инде точнысын әйтә алмыйм инде. Бер иллеләп бала бар.
Димәк, әле бу теге авылның бит инде Казанга якын булуы да әле шундый зур роль уйныйдыр, әйме, яшьләрнең монда калуы. Әйе, Әгәр шул. Син үзең дә Казан белән Хәерби арасын бик еш урыйсыңдыр. Әйе, менә э, шулай дип әйтәбез инде, да. э, Безгә бик авыр, чөнки монда бик күп әйберләр корылды, монда заводлар хәзер бар, бетонный завод бар, монда бүген луч заводы бар, медико-инструментальный дигән, анда да баралар, безгә дә киләләр, но Аллага шөкер, зарланган юк. Җитеп тора, специалистларыбыз да җитә, Аллага шөкер. Ветеринарларыбыз да бар, икәү, заведующий ферма да бар. Бөтенесе бар Аллага шөкер. Механикларыбыз да бар, зарлыган юк специалистларга. Әле менә син теге камерлар сүнгән вакытта әйтеп киттең, бик зур эшләр эшләп йөрисез икән, әйме, мәчет ачу буенча? Әйе, без мәчет, мәчет салдык, Аллага шөкер. Мәчет Кадыр мәчете дип әйтелә ул, хуҗа әтисен исемен куеп. Менә бүгенге көндә без чишмә ачабыз алла бирсә, алла бирсә шул мәчет тоже кердек ул программага. Хәзер менә ландшафтный дизайн бара инде алла, алла бирсә ул беткәч чишмәне дә ачабыз.
Нәрсә әйтергә кирәк? Аллага шөкер дип әйтергә кирәк тә, алга таба да шулай матур итеп яшәргә язсын сезгә. Амин, шулай булсын.
Рәхмәт бик зур.